Hemmäňize salam, men Ataş Mämedow. Täze bir AutoCAD wideomyza hoş geldiňiz. Hemmäňizi hoş gördük. Bu günki maksadym aslynda siz bilen öňki öwrenen zatlarymyzy, has dogrusy şu wagta çenli öwrenenlerimizi bir jemlemek niýeti bilen birki sany example, mysal getirmek, çyzgy çyzmak, tehniki çyzgylary. Maksadym bady. Ýöne ilki şu başlan Draw menýumyzy bir tamamlalyň diýen karara geldim. Ondan soň indiki wideomyzda File menýusyna geçmezden öň siz bilen bir-iki mysal üstünde işläris. Menem aslynda edil siz ýaly şu temada höwesjeň. Öwrenen zatlaryňyzy derrewden iş üstünde görmegiňizi isleýän, bir zatlary döredip, bir zatlary öndürip, bir zatlary emele getirip bilýändigiňizi görkezmek isleýän size. Ýöne şu temany hem görüp, e, ondan soň çözgi çyzarys siz bilen. E, Mysallaryň üstünde işläris. Tehniki çyzgylar, dogrusy. E, bu günki temamyzda siz bilen construction line, ray, multiple points, divide, wipeout, revision cloud ýaly şu aşakda görýän kän bir draw menýusynda ulanylmaýan gurallary buýruklary göreris. Laýnlary siz bilen gördük. Şu ýerde construction line bar. Ilki reý men size görkezeýin. Reý reýiň türkmençesi yşyk diýmek bolýar. Islendik bir nokatdan başlap soňsuz uzaklykda bir çyzgy çyzýar. Şu ýerde görşüňiz ýaly polar mod açyk bolany üçin belli meň beren Aralyklarydan, derejelerimden çyzgy çyzýar. Ýa-da men islendik ýagdaýda ölçegimi berip hem bilýän. Şu ýerde görşüňiz ýaly, islendik gnokada men basan ýagdaýymda şeýleräk bir çyzgy çyzýar. Escape basyp çykdym. Şu ýerde görýän bolsaňyz, Şu çyzgylaryň hiç hili soňy ýok. Bul aslynda geometrik ýagdaýda maňa kän bir gazandyrýan zady ýok. Men çyzgymyň bir ýerde durmasyny isleýän ýa-da belli bir aralykda çyzmagyny isleýän. Ýöne bu maňa ölçeg almaga kömek etýär. Etýärdi has dogrusy. Ýöne şular ýalam bir zat bar. Şu çyzgynyň şu çyzgydan Hiç hili bir tapawudy ýok, men islesem şuň ölçegini üç müň, dört müň, bäş müň millimetr ýalak uzaklykda hem berip bilýän. Kän bir ulanamzok has dogrusy. Construction Line-am şoň soňsuzlykdan gelip soňsuzlyga gitýän görnüşi. Meselem islendik bir nokady saýlan ýagdaýymda we şu ýerde men derejesini sazlan ýagdaýymda şu çyzgy soňsuzlykdan gelip soňsuzlyga tarap gidýär. Delete basyp boldum. Multiple points tizileniň öň görüpdik nokatlar aslynda bular. Türkmençesi. Geldim şu erik nokat, nokat, nokat, nokat, nokat. Soňuna goýal nokat. Size kän aňsat görünmeýän bolup biler. Ýöne şu ýerde men escape basdym. Gelip saýladym. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Aslynda öň size nokatlary görkezipdim. OSNAP-leri düşündiren ýagdaýymda. Şo wagt aýdyşym ýaly, şu ýerden Utilities-iň aşagynda Point Style-dan biz nokatlarymyzyň görnüşini üýtgedip bilýäris diýipdim. Şu ýerde görşüňiz ýaly ýene bir gaýtalap geçeliň. Şeýleräk nokatlar men döredip bilýän. We bilýän bolsaňyz, ýadyňyza düşýän bolsa, osneplerden men şu ýerde not diýip osnepim bar. Şu not osnepi bilen men nokatlary gelip saýlap bilýän. OK diýen ýagdaýymda line diýdim. Geldim. Saýladym we nokatlary birleşdirdim. Görşüňiz ýaly. Nohutlar aslynda has öňki otoketlerde köp ulanylýardy. Meselem, belli bir ýol boýunça, belli bir ýoluň ugrunda islendik zatlary köpeltmek ýa-da ölçeg almak üçin ulanylýardy. Gysgaçarak sizden bir mysal getirsem, nola noldan başlaýan bir ýerde ýüzlük bir sany çyzgy çyzdym. we yok x de çyzdym we y de de ýene şon ýaly bir çyzgy çyzdym. Escape alyp çykdym. Top diýdim we kynlaşdyrdym. Ha ha dogry. Bu ýerden çyzdym. Delete alyp boldum. Täzeden şu nokatdan şeýleräk ýüzlük bir çyzgy çyzdym. E, nokatlar e, hat dogrusy Multiple points-da, şu ýerde görşüňiz ýaly, divide we measure buýruklary bar, ikisi hem nokatlar bilen işleýär, has dogrusy nokatlaryň bir aşaky funksiýalaryndan biri. Şu ýerde hem biz divide diýen ýagdaýymyzda bizi şu çyzgyny belli bir aralyklardan şu çyzgyny belli bir bölegi bölmäne ýaraýar. Şu ýerde ikisi hem şo bir bölme işini etýär. Ýöne şu ýerdäki divide-de biz çyzgymyzy näçä bölmek isleýändigimizi AutoCAD-a aýdýas. Meselem, geldim saýladym, näçä bölmek isleýäň diýýär. Men ýüz millimetr beripdim. Ona bölmek isleýän diýen ýagdaýymda her on millimetrden gelip şu ýerik nokat Goýup çykýa. Ýene şon ýaly enter diýdim. Geldim saýladym. On enter diýdim. We şunuň ýaly nokatlary goýýa. Geldim. Şulary gelip delete wagt boldy. Görşüňiz ýaly men şu ýerde sag tarapdan tutup çeken ýagdaýymda Hattyrdy sag tarapa bir gezek basyp, soň mausumy goýberip çekýän ýagdaýymda, çyzgylaryň hemmesini öz içine almaýandygy sebäpli çyzgylary saýlamady. Eger men çep tarapdan ady sag tarapdan gelip saýlan ýagdaýymda, islendik degen çyzgysyny ýa-da bir çyzgyň bir bölegi bolan ýagdaýynda-da islendik geometriki obýektleri Gelip degen ýerinden saýlaýar. Meselem, şu wagt şu çyzgynyň tutuşlygyny öz içine alanok penjire, ýöne gelip men ýene bir ýere kliklän ýagdaýymda şuny saýlady. Size bir ýatlatma, öňki temalarda aýdypdym. Measure-a geleli. Measure-da hem biz näçe aralykdan Näçelik hat ord nokatlarymyzyň arasynyň näçe milimetr bolmagyny isleýäs. Şony berýäs. Meselem men 100 diýipdim. Ýa 10 bölme 10 bölege bölünmesini isleýän ýa-da 20 bölege bölünmesini isleýän. Her nokadyň arasynyň 5 milimetr bolmasyny isleýän diýen ýagdaýymda 20 enter diýen ýagdaýymda näme üçin sen bular ýarak ýalňyşlyk etdiň. Haha dogry biz arasyndaky uzaklygy berýärdik. Ctrl C diýdim, enter diýdim. Şu ýerden gelip saýlaýyn. Measure diýdim. Hersiniň arasy 5 e, mm bolmasy isleýän. Geldim şu ýere 20 sany e, nokat not getirdi. Ýene Enter diýdim. Geldim saýladym we her nokadyň arasynyň bäş ýüz millimetr bolmasyny isleýän diýdim. We size şular ýalyk bir mysal getireýin. Şu ýerde görşüňiz ýaly nokatlar bar. Nokatlary men şu ýerden iki diýdim. Iki gat kiçi boldy. Üç diýdim. Şu ýerde biz nokatlar, görşüňiz ýaly, bar. Size has öňki wersiýalarda nokadyň ulanyş görnüşlerinden birini görkezmek isleýän. Islendik bir ýagdaýda men näçeräk diýsem, ona bäşlik bir dörtburçluk rektangl çyzmak isleýän diýeli. Men şu ýerik geldim, line diýdim we şu iki Nokadyň başlangyç nokdundan gelip, ýa-da men şu ýerden rektangylam diýip bilen. Geldim, saýladym. Şu nokatdan başla diýdim. Näçelik isleýärdim? Ona bäşlik isleýärdim. On näçe gitmesini isleýän? Bir, iki, üç, dört, bäş. Şol ikisiniň çakyşma nokady diýip men şunuň ýaly notlaryň üsti bilen, nokatlaryň üsti bilen ölçeg alyp, şular ýaly ona bäşlik bir çyzgy çyzyp bilýän. Ýöne indi täze wersiýalarda, has dogrusy Täze diýmegem ýalňyş bolar, sebäbi ýedi-sekiz ýyldan bäri ulanylmaýan bir görnüş, metod, ugur. Şu ýerde gridleriň awtor gelmegi bilen ulanyşdan galan bir görnüş. Başga-da ulanyş görnüşleri bar, ýöne sanap oturmak islämok. Meselem, sen belli bir ýol ugry boýunça Sendik zady obýektleri köpeltmek üçin ulanylýardy. Ýöne indi şu ýerdäki arraýiň aşagyndan path array, sen ýol boýunça köpelt funksiýasy geleni bäri hiç hili ulanylmaýan bir görnüş, metod. Delete basyp hemmesini pozdum. Soň, soň. Regiony Three-D Polyline Helix-i üçölçegli çyzgylarda ulanylýan metodlar, gurallar bolan üçin görkezjekkä. Oň deregine şu ýerden Wipeout, Donut hem Cloud-y görkezjek. Wipeout size düşündirsem, Wipeout bize islendik bir çyzgynyň islendik bir bölegini gizlemäne bize kömek etýär. Meselem şu ýerden men Bir rektangl çyzsam. Şu bölegini ýa-da şu çyzgynyň ýarsyny men gizlemek isleýän diýen ýagdaýymda. Şu ýerden wipe out diýip, men şul aralygy şu polline içine alyp gizläp bilýän. Çyzgy hiç hili pozlanok, çyzgy gele üstüne gelen ýagdaýyňyzda görünýär, şu görnüşde. Ýöne Escape basan ýagdaýyňyzda şu meniň döreden pollaýnymyň aşagyna gizlenýär. Islendik gürrüň çyzgyňyzy pollaýn görnüşinde döredip, şu ýerden pollaýna ýa-da frame içine alyp hem ulanyp bilýäňiz. Geldim delete pozum. Geçdim, geçdim. Donut gereksiz bir size aýdaýyn. Meselem, bäşlik we bäş radiusy bäş bolan we radiusy on bolan iki sany çyzgy şar töwerek çyzmak isleýän we arasynyň reňkli bolmasyny isleýän ýa-da ýa-da doly bolmasyny isleýän diýen ýagdaýynda. Meselem, bäşe enter diýdim. we onluk diýen ýagdaýymda gelip şular ýaly men donatlary çyzyp bilýän. Geldim delete olsun. Bozdum. Ee, şu ýerde cloud we revision cloud öň küsi ýaly e, ýeke görnüşde däl, e, diňe free freehand görnüşinde däl, rectangle hem poligon görnüşinde hem bar. Poligonal. Rectangle bolan ýerde bize Revision Cloud şu kömegi etýär. Meselem, islendik bir çyzgynyň bir böleginde biz islendik bir duýduryş ýazgysy ýazmak isleýäs ýa-da şonuň ýaly belli bir bölegi alyp, şol bölek barada belli bir maglumatlar bermek isleýän isleýäs diýeli. Şular ýaly ýagdaýda biz şu ýerden Revision Cloud saýlap, React diýdim, şunuň ýaly Belli bir buludyň içine Näme üçin sen gelip gutarmadyň? Biraz samsyrak boldy welin düşünersiňiz-dä. Ýa düşünersiňiz. Şular ýaly bir siňik bir bulduň içine alyp, biz duýduryşlary berip bilýäs. Her kim, her kim men ýaly gowy çyzýan däl bolup biler. Şoň üçin Şular ýaly goşmaça çyzgy görnüşleri hem geldi. Meselem, şu ýerik meň çyzan ýaňky çyzgyma görä has düşnükgül bir görnüşde çyzgy çyzyp bilýär. Şu ýerde görşüňiz ýaly buludyň içine alyp çyzgyny çyzýar. Aslynda bu ýerde çyzgy aşa uly, şonuň üçin görnenok. Eger isleseňiz şu ýerden freehand-e gelip ölçeglerini hem üýtgedip bilýäňiz. Geldim. Delete basyp bozdum. Poligon adam edil şu rectangle ýaly görnüşde islendik burçda edip bilýäňiz. Meselem, Saýladym, saýladym, saýladym, saýladym, saýladym, saýladym. Ýa şular ýaly görnüşde edip bilýäňiz. Aslynda şularam bulut, bulut görnüşinde ýaýlardan döredilen. Ýöne ölçeg aşa uly bolany üçin Bilek çyrak görünýär. Ee, Gyzga çyrak şeýleräk, ee, siz bilen draw menýusyny tamamladyk. Indiki başlajak bölümimiz modify bolar. Modifydan öňürti ýöne biz tehniki çyzgy çyzyp şu wagta çenli öwrenenimiziň ýene bir gezek üstünden geçeris. Hem siz üçin bir ýatlama görnüşinde bolar, hem bir zatlary çyzyp döredip bilýändigiňizi görmek size motiwasiýa berip biler. Häzirlikçe şeýleräk, hemmäňize köp-köp sag bolsun aýtýan. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hemmäňize hoş sag boluň.